Aw le, tiin bul tan leh tawp mai ang aw. Thlertute, in awm hmun theuhah in lo dam tlan ngei ka bei se. Vawiin chu heta India rama transgender hna leh eizawna kawnga a mak a mak a hlawhtlin nachang ta te leh minawlpui nih phak loh dinhmun sang chilh hial tu te e a lo ni maw a va mak ve in tih hial theih tur mi paruk te chanchen kan thlir ho leh dawn a. Khawngaihin ka video hi a bul atanga a tawp thleng a min lo thlir sak leh turin ka sawm che u aw. Pakhatna atan chuan India rama transgender Member of Legislative Assembly, MLA, atan a thlantlin hmasak ber Sapnam Mausi bel chiang dawn ila. Sapnami hi pianhlim atanga mipa taksa leh hmeichhe taksa nei khawp a nia. Mahse, mipa hmingput tir zui a ni. A pa hi Superintendent of Police ni lai a nia. An chhungkua leh amah chu an mualpho a hlauh em avangin, A fanu sapna mi chu an in atangin a thawn bo ta thuai reng a ni. Hei vang hian Primary School-a kum hnih chhung chauh sapna mi chu a kal hman a, mahse a hnuah erawh ram hrang hrang tawng sawm pahnih zet a zir thiam thung. Sapnam hian HIV, aids vanga harsatna neite leh amah anga gender identity vanga harsatna neite tan aw a chhuah nasa thei hle a. Kum sang hnih sawm pathuma Madhya Pradesh state election nei a nih khan Madhya Pradesh state chhunga amah anga transgender

Mipa anga enkawl a nih chu a inpawm thei thlawt lo a ni ber a, a nu leh a pa te pawn an fapa hmeichhe rilrupu tlat chu tih reh in beiseiin doctor, puithiam leh aiin thiam te an pan nasa thei hle thin. Kum sanghnih sawm pakhat khan an khua atanga tlan boin Chennai-ah a inbeng bel a. Heta chang hian mipa ni tur a enkawl a nihna a ta a za len ve ta a ni. Yasini hian Tamil Nadu Uniformed Service Recruitment Board hnuaia Sub Inspector hna lak runpui chu dil turin form a fill up ve a. Mahse, hna diltute category lamah hmeichhia leh mipa tih ni vangin nang chu i tling lo tiin an lo hnawl a. Mahse, Yasini chu Madras High Court lamah zual kauhin, Hna latute chu a khing let hmiah mai a ni. Tichuan, court thupekna angin Yesini chu test neih tir a ni ve ta a, written test, physical leh viva te tling vekin sub inspector ni turin a tling tawk a ni tih Madras High Court chuan Tamil Nadu Recruitment Board te chu a va hriat tir ta a ni. Te chuan April ni hnih Sanghnih sawm pasarih atangin Dharmapuri District-a Yasini chuan Sub Inspector hna chu a thawk ṭan ta a ni. Pathumna atan chuan Aishwarya Ratuparna Pradhan chanchin ngaithla ve ang aw. Aishwarya hi India rama Civil Servant te zinga Transgender hmasa ber a ni a. Tunah hian Odisha Financial Service-a Commercial Tax Officer nihna a chelh mek a ni. Kum sang hnih sawm khan a hming hmasa Ratikantar Pradhan tih hmingpuiin hna hi a zawm a. Mahse, kum sang hnih sawm palia Supreme Court of India in transgender te nihna pawmpuina leh zalenna a pek hnuah danin a phalsak angin hmeichhia a inthlak danglam zui ta a ni. He Aishwarya hi chu. Kum sangkhat zakua sawmriat pathum khan Odisha-ah a lo piang a, Paul ruk zirlai a nihin mipa ni lova hmeichhia a nihna a inpawm a, hei vang hian tih duh dah leh chhainawmna a tawk nasa hle a. A inthlak danglam hnua mipuite zawhna chhangin tunah chuan ka nihna dik tak angin ka nung ve thei tawh a, thil engkim ka tana awlsam phah zawk a ni, tiin a sawi. Palina kan ngaihthlak leh tur hi Nurse Josie chanchin a ni. Naz Joshi hi India rama Transgender, International Beauty Queen, hmasa ber leh Trans Woman an tih te zinga Cisgender huang chhung a mi International Beauty Pageant thlanna ah khawvela a hmasa ber ni tura lawmman pakhatna la tu a ni a. Kan hriatfiah zawk nan Cisgender tih hi han sawi zau deuh lawk ila. Pian ti reta, taksa a harsat na leh danglam na bik nei lem lo, mipa serh nei a, mipa anga piang, a hnua hmeichhia anga khawsa zui ta leh thiam na sang zawk hmanga hmeichhia anga an taksa duan chhuah ni zui ta te hi an ni a. Naz Joshi hian a zawn in vawi thum ngawt Miss World Diversity nihna a hau a, tin Miss Universe Diversity nihna a la tawh bawk a, he Miss Contest hi ram hrang hrang sawmthum chuang aiawh ten an bei nghe nghe. Nurse Joshi hi kum sawmhnih pasaria upa a ni a, New Delhi-ah a piang a, tuna a dinhmun thleng tur hian harsatna tam tak a pal tlang nghe nghe. Kum sarih a niin Mumbai lama a chhungte bulah a awm a, Mumbai-ah hian a inbengbel zui ta a ni. A tleirawl chhuah atangin bar leh restaurant-ah inhlawhin a lam thin a, tin a hna bakah hian National Institute of Fashion Technology hnuaiah fashion designing a zir zo a. Fashion Designing a zir zawh hnu hian Institute of Management Technology, Ghaziabad ah MBA a zo leh bawk a ni. Mahse, mi pahnih chungah hmeichhe rilru pu a nih miau avangin hnanghet leh tha a hmu thei mai lo va, tichuan duhthlanna siam felin mipa a nihna zawng zawng kalsan turin a serh zai danglam a rilruk ta a ni. He surgery nei tur hian sumsen a ngaih nasat avangin amah a inzawrh phah hial reng a, tichuan surgery hau takzet hmachhawn in, a nihna a thlak danglam ta a ni. Beauty pageant lama a insawr bing chho a, Naz Joshi hi thla hmasa lawk June ni khat khan Dubai-a ram hrang hrang sawm panga te inelna Express Art-a pakhatna dinhmun hauhtu a ni leh a. He inelnaah top five-a inhlangkai te hi Colombia, Spain, Mexico, India leh Brazil te an ni. Pangana tan chuan Karnataka-a Trans Woman, Doctor ni hmasa ber Trineta Gammara Ju chanchin, Inbeihna hau tak a hmachhawn dan hi ngaithla ve liang aw. Trinata hi kum sawmhnih pathuma upa a nia. Karnataka Private Medical College pakhat atanga zir chhuakin tunah hian Kasturba Medical Hospital Hmenripalah internship a ti mek a ni. Trinata hian kum sanghnih sawmhnih kum tir lam khan surgery hau tak zet hmachhawnin a taksa a mi pahnihna awm chu a paihtir a. Amerawh chu chhaihnawmna leh diriam a tawk nasa hle a. Mahse, kum tawp lam a inher chhuah meuh chuan social media ah Trinita-i chuan tawngkam bawlh hlawh tin reng a inauhnawmna ṭhin kha tunah chuan Doctor a ni tawh asin tiin a post ta a ni. Trans woman hlir kan sawi a, tunah chuan hmeichhia aṭanga mipa a insiam trans men sawi ve thung ang aw. A la bawn ru viau lehnghal a, thlir tu mipa ho khan in hneh leh si lo mai anga Aryan pasa hi transgender body builder ni thei hmasa ber a ni a, tin lawyer a ni bawk. Aryan hi piantir atanga mipa leh hmeichhia nihna nei kawp a ni a. Delhi apiang leh seilian a ni a, tunah hian kum sawmhnih pakua a upa a ni. Aryan hi hmeichhe hming pek a ni a, hmeichhia anga enkawl chhoh a ni a. Mahse, a naupan lai atang rengin a thawmhnaw hak duh zawngte pawh mipa naupang thawmhnaw an ni a. Tin, school form pawnfen a fen peih loh avangin mipa chauh an kalna sikul ah a lut lui ngat zel. School a kal lai hian basketball a khel ve thin a, mahse a nihna dik tak chu an coach tih loh chuan tu mai in an hre lo. Tichuan, kum sawm pakua a niin ani pawh hian hmeichhe chanve a nihna chu mangtha in, A serh a zai tir ve leh a, mipa serh ang vuah sak a ni ta a ni. Kum sang hnih sawm pali atang khan body building lam a tui chho tan a, kum sang hnih sawm pariat khan muscle mania an tih mai. Body building intihsiakna event pakhatah dodalna harsa tak karah a inlan ve a, lawmman pahnihna dawngtu a ni ta a ni. Erian hian a kawppui tur trans women Laxmi Tripathi transgender te tanah thahnem ngai taka a aw chhuah thintu tawngin Tunah hian an nupain New Delhi-ah an khawsa mek a ni. Aw le, thirtute, ka channel hi i lo la subscribe lo a nih chuan khawngaihin subscribe button kha min lo hmehsak ve dawn nia. Chuan ka video te a tawp thleng a min lo thirsak leh vangin ka lawm lutuk bawk a ni tih kha khawngaihin min lo hriatsak leh ula. Tin, video dawt leh chu crime special hun a lo ni leh tawh a, crime story ngaihnawm tak nen a hmun ngaiah The Black Daisy channel-ah kan inhmukhawm leh vek dawn nia. Ka lawm e.